Is-serata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time illum il-Ħadd it-Tnejn ta' Ottubru minn din l-iskeda, mill-iskeda ta' l-ħarifa Prime Time qiegħed ikun magħkom is-Sibt u l-Ħadd ukoll qabel l-aħbarijiet tas-sebgħa u nofs biex nilagħbu l-logħba tagħna kontra 30 sekonda. Illum it-Tnejn t'Ottubru jagħlaq 71 sena Il-kantant Ingliż Sting. Konna rajnih Malta lura fis-sena 2006, sittax-il sena ilu, kien hemm kunċert fil-Luxol Grounds b'udjenza tal fuq minn tmintax il elf ruħ. Bħalissa qegħdin nisimgħu l-kanzunetta ta' Sting Desert Rose bla dubju waħda mill-ikbar kanzunetti li qatt kellu Sting. Illum jagħlaq 71 sena. Meta bdejt nagħmel naqra riċerka u sibt li l-kunċert ta' Sting kien sittax-il sena ilu rrealizzajt kemm iż-żmien qiegħed jiġri u ma jistenna lil ħadd. Minn hawn ftit ieħor ħa nibdew nieħdu t-telefonati għal kontra 30 sekonda. Jekk inti trid tilgħab miegħi fil-ġranet li ġejjin, trid tipprova terbaħ il-flus cash trid tirreġistra billi tibgħat SMS fuq in-numru 50612100. Nibdew nieħdu t-telefonati għal kontra 30 sekonda. Il-jackpot ta' kontra 30 sekonda bħalissa għandu l-valur ta' 100 euro. Nejt bħalissa, għax la darba jibdew jintazlu sets ta' domandi, mill-ewwel dak il-valur jinbidel. Dejjem nisperaw li nsibu ammonti pozittivi u mhux negattivi, ħalli nitilgħu il fuq u mhux ninżlu l-isfel. Is-sera ta' tajba minn hemm.

Ruħok hemm.
Naqqas 12 minn 46. Proset, fil-pajjiż tal-Iżvezja huwa legali li semmi tarbija Elvis, veru jew falz?
Tfal. Ħażina.
Parti essenzjali mis-siġra jibda bi tse. Stokk.
Proset.
F'liema film ta' Disney nsibu l-kanzunetta When You Wish Upon a Star?
Pass.
Skada l-ħin Pinocchio fil-film Pinocchio ta' Disney nisimgħu l-kanzunetta When You Wish Upon a Star. Jekk mhux sejjer żball u jekk niftakar tajjeb, il-feri kienet kanta Lil Pinocchio, jekk għadni niftakar tajjeb. Is-sera tat-tajba minn hemm.
Hello. Ma' min qed nitkellem? Ma' Suzen. Suzen li ma' setta domandi tixtieq mis-set numru wieħed sas-set numru 10. Il-numru 2. Is-set numru 2, Suzen, bl-għażla tiegħek il-jackpot minn 110 issa ser jitla' għal 120 u t-30 sekonda tiegħek, Suzen, ħajitilqu Issa, ara tlaqna. Moħħok hemm.
Liema baħar jinsab f'Iżrael u fil-Ġordan? Il-Mediterran.
Ħażina, skont il-Malti, tgħaddi minnha jekk ma tgħaddix mill-bieb bit-te. Mit-tieqa.
Proset.
L-ewwel logħba uffiċjali tal-basketball fl-Amerika saret fl-istat ta' New Jersey, veru jew falz?
Veru. Proset.
Liem huwa t-tielet kulur, liem huma t-tliet kuluri primarji? Il-blu, l-aħmar u l-isfar. Proset, immultiplika sebgħa b'disa'. Skada l-ħin ma waslux irnexxilek ittini tliet risposti tajbin mhux biżżejjed biex terbaħ il-jackpot tagħna.
United Colors of Benetton.
Il-valur tal-jackpot ta' kontra 30 sekonda issa wasal 120 euro fi flus cash. Infakkarkom li jekk il-darba ma jaslux il-ħames risposti tajbin, il-jackpot jinteret għat-telefonata li jmiss. In-nutar ikun attent ħafna għal liema risposti ttuni, jiġifieri oqogħdu attenti meta tirrispondu d-domandi. Is-serata t-tajba minn hemm? Hello.
Ma' min? Hello, I'm Joseph. Joseph, liema sett ta' domandi tixtieq mis-sett numru wieħed sas-sett numru għaxra? In-number seven. Is-sett numru seba', Joseph. Is-sett numru seba' żlu t-telefonata ta' qablek, skużani. Tort tiegħi m'għedtlikx.
Mela il-five please. Is-sett numru ħamsa. Bl-għażla tiegħek u bis-sett numru ħamsa, il-jackpot ser imur lura 25 ewro biex ninżlu għal 185 ewro. Skużani, inżilna għal 85 ewro għax konna 120 u inżilna għal 95 ewro xi nħawwad fin-numri llum. Għal 95 ewro l-jackpot tiegħek ġew huwa 95 ewro. Ara tlaqna.
Kemm insibu ġimgħat f'sena? 150.
Proset.
Bniedem għandu waħda u qarnita għandha tlieta. Tibda bil-E. Qalb. Proset. X'karattru krea l-awtur Ingliż Arthur Conan Doyle li kien isolvi l-misteri? Żball. Jekk gallun fih ħames litri, kemm il-gallun għandi bżonn biex ikolli 40 litru? Żball. Franza lil min għelbet biex tirbaħ il-finali tal-fut. O ejja notar, kellu grinta tajba ġewwa l-fejska dejniewlu l-ħin. Xtaqt li s-sekondi tiegħek kienu naqra itwal, Joe, għax naħseb kien nirnexxielna naslu sa ħames risposti tajbin, però sfortunatament il-ħames risposti ma waslux. Il-jackpot baqa' hawnhekk. Is-sena tat-tajba minn hemm? Hello, hi, Dorian. X'ismek? Dorian. Dorian, li ma setta domandi tixtieq mis-set numru 1 sa set numru 10?
Dorian, daj, Li ma set ta' domandi tixtieq mis-set numru 1 sa set numru 10?
Seven, please. Il-numru seba ħaduh, il-numru ħamsa u koll, u il-numru tnejn u koll.
Mela s-sitta. Blazla tijak, il-jackpot ser jizdid 20 euro biex issa tlajna għal 115. Il-30 sekonda tijak ser jitilqu issa, awguri. 3,
2, Liema attriċi Ingliża żżomm l-Oscar li rebħet fil-kamra tal-banju? Skont il-Malti, skont it-zokk il bleffer Proset.
Il-ġiraffa u l-bniedem għandhom l-istess ammont ta' rukkelli f'għonqhom, veru jew falz? Proset, jekk inneħħi kwart ta' kilo minn 500 gramma, kemm jibqali? Proset, minn liema pajjiż oriġina l-logħob tal-futbol kif nafuh illum? Irna xelek it-tieni tlet risposti tajbin biss rid nisma' minn għandek li Kate Winslet l-Oscar iżomma fil-kamra tal-banju. Ħammorru għal għafżejra ta' riklami U nkomplu nilagħbu kontra 30 sekonda minn hawn ftit ieħor. Irreġistraw fuq in-numru 5061-2100.

If it's bacon, it's fior di vita.
F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqagħkom lura għal Prime Time minn hawn ftit oħra ħa nkomplu nieħdu t-telefonati biex nilagħbu kontra 30 sekonda jien minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil United Colours of Benetton li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ illejla. Jekk irreġistrajtu, ħarsu lejn il-mobile għax jista' jkun li ħa nċemplu lilkom biex tilagħbu kontra 30 sekonda. Il-jackpot ta' kontra 30 sekonda issa wasal fil-valur ta' 115 l-euro. Regoli drajtuhom 30 sekonda d-dispożizzjoni tagħkom, seba' domandi fidejja, ħames risposti tajbin ifissru rebħ tal-jackpot tagħna. Is-sera ta' tajba minn hemm? Hello?
Ma' minn qed nitkellem? Agnes Sofi. Agnes, li ma setta domandi tixtieq mis-set numru 1 sas-set numru 10, tajjeb li ngħidlek li s-set numru 5, is-set numru 7, is-set numru 6 ħaduhom.

X'kien jisimha id-dgħajsa fil-film Jaws? Pass. Knisja kbira, post speċjali għall-isqof jibda bil-ke.
Katidral. Proset. George Bush kien l-ewwel President Amerikan. Veri jew falz?
Proset!
Liema hija l-ewwel ittra li nsibu fuq Qwerty Keyport?
Proset!
Minn liema pajjiż oriġinat il-birra Heineken? Aħna kellna bżonn pajjiż u mhux belt in-nutar qed jgħidlu allura ma nistgħux ngħodduha bħala risposta tajba. Rnexxilek ittini tlett Risposti tajbin, minn għandek ridt nisma' li d-dgħajsa fil-film Jaws kien jisimha orka. Kieku dik ir-risposta waslet kont vera tkun viċin li tieħu l-jackpot id-dar. Ma rnexxilekx u l-jackpot jieqfa' hawnhekk. Qiegħed idoqq it-telefon, l-aħħar telefonata għal-lejla, ħa naraw naqra minn hemm, hello? Hello.
Ma' minnet nitkellem?
Antonia.
Antonia, li ma set ta' domandi tixtieq mis-set numru 1 sa' set numru 10. Hemm xi sets li tiġa ttieħdu bħal huwa set numru 6, 5 u 7 u 10. Immur għall-ewwel wieħed, please. L-ewwel wieħed morna fuq quddiem net. Bl-għażla tiegħek il-jackpot ser jiżdied bi 15 il-euro. Infakkrek Antonia li n-nutar ikun attent ħafna. It-30 sekonda tiegħek ser jitilqu issa. Qed nilagħbu għal 115-il ewro.
Kelli 20 ewro u nfaqt ħdax il-ewro u nofs. Kemm baqa' li bqija? Tmienja u nofs. Proset.
Kemm il-plejer ikun hemm fil-grawnd għal kull tim fil-bidu ta' logħba futbol? 11.
Proset.
Islamabad hija l-belt kapitali tal-Iran. Veru jew falz? Falz.
Proset.
Liema vidjow l-aktar li rawh nies fuq YouTube? Baby Shark Dance jew Despacito? Baby Shark.
Baby Shark. Proset.
Bil-Malti ngħidu ruppolvri. Bl-Ingliż? Jiskadi l-ħin u rnexxilek ittini erba' risposti tajbin. Kieku smajt il-kelma gunpowder u kien għadu ma skadiex il-ħin, kien jirnexxilek tieħu l-jackpot id-dar. Il-jackpot baqa' hawnhekk, ħa nkomplu nilagħbu kontra 30 sekonda l-ġimgħa d-dieħla, aħna nkunu hawnhekk għada fit-8:10 għall-edizzjoni ta' Prime Time ta' fost il-ġimgħa, però qabel ma nħallikom nixtieq infakkarkom malajr li aħna għandna sejħa speċjali għat-telespettaturi ż-żgħar ta' Prime Time. Nixtiequ narawkom bl-uniformi biex niċċelebraw il-back to school u fil-fatt flimkien ma' Benetton jekk tibagħtulna ritratt tat-tfal tagħkom bl-uniformi tkunu qegħdin fiċ-ċans li toħorġu rebbieħa u ovvjament ir-rigal li jerbħu t-tfal tagħkom ikun rigal adattat issa li reġgħu lura għall-iskola għax fil-fatt ħa jirbħu aċċessorji li huma ideali għall-iskola. Jien ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi llejla ħa niltaqa' magħkom għada fit-tmienja u għaxra, nawguralkom l-kumplament tal-Ħadd it-tajjeb l-aħħar ftit sigħat li għad fadal u fuq kollox nawguralkom bidu ta' ġimgħa ġdida mill-aqwa. Niltaqgħu għada, ciao! F'Prime Time.